Eka nkandziyiso lowuwani, tanihi laha hi nga mi tshembisa ha kona leswaku hi ta hamba hi mi tisela nkandziyiso wun'we en'hwetini, leyiwani i episodi 1 naswona eka nkandziyiso lowuwani hi lava ku mi songa-songela timhaka leti nga endleka eka Gaza eka nguva ya Paseka. Xikomu se xi vuyele ambhinyini. Mahlalu na dilolosto va lo nqwa! Va hlanganile.
Va lo nqwa!
Tihosi ta vumenemene eka Gaza a ku na van'wanyani handle ka hina.
Loko ma ha vulavula hi nkulukumba xa makhombo, tanihi leswi hi nga vula leswaku a hi zangi hi twa ku aka ntirho lowuya wa wa ka Juta wa siku ra vukhume-nhungu eka n'hweti ya Dzivamisoko ku ze ku va na phowanhonga, kambe ke ho twa manghininghini, ho twa mahungu-ndlela ya leswaku swi tikomba ingaku nkulukumba Botered na nkulukumba xa makhombo siku reriyani ra ntirho walowuyani a va ri dzumbe swin'we va ri karhi va ti phikiza hi xihoko eh, xa xitawuti va nga xi dexangi hi masi tanihi laha swi tiviwaka ha kona leswaku xa dexiwa hi masi leswaku xi hungutiwa vukarhi kutani ke ku twala ku va ti phikiza phikize hi xona ivi loko siku ri ya ri karhi ri famba loko se va pyopyiwile nkulukumba xa makhombo hi twa ku a a va lava ku nyonola boti redi kokwani chauke a va kelema a va a va kelema loko vo endla nkandziyiso two eka facebook i fika i nyika vonelo ro humanyana ndleleni leswi a va ta ku hlaserisa swona a wu ta tisola na ka wu endla yini fambi ya dya nkaka fambi ya dya nkaka leyi fambi ya nwa vikanyi fambi ya nwa xipawani Xigego xa Boss Lady eka nkandziyiso lowu xi ve xi hoxeka hi ku va va tlhe va kombisa na leswaku hayi ku na wun'wani wa majaha mo tiveka kwala ka Gaza loyi a nga ya a ya seketela eka ntirho luwa hi ku pfanga no a xava na swinwiwanwiwani kwalaya kambe a va n'wi koti. leswi se swi nga pfuxa mbhonyophonya ku endli nkandziyiso thwi na yena a dye biriviri a sungula ku boxetela mavito ya vadyeli eka kokwana Chauke laha yena a ri ku ti basiseni a vula leswaku ri yena a hi mudyeli mali leyi a nga yi dya hi kokwana Chauke u lo yi tirhela hikuva a koka thyaka le ka kokwana Chauke kasi na mali yona ya ku va a yi dya kumbexana a tlhaveriwa yona a nyikiwile ya ku ringana gidi na madzana mambirhi na ntlhanu wa makume. Yaleyo ya gidi na madzana mambirhi na ntlhanu wa makume hi leyi yi nga ya ku dyela. A ngo lo tlhaveriwa ntsena a nga yi tirhelangi nchumu. Va ku yaleyo famba dya na vana. Naswona loko se ku ri na mpfilumpfilu ha hi vone Philani a ma tlherisa mazukwa lawaya laha ka ntirho lowuyani loko swi ta eka nkunguhato wa minkarhi wa leswaku swiyimbeleri swi ta nghena hi nkarhi muni swi karhi swi siyerisana swi fiki swi nga fambi kahle swi tikomba nga ku vulavula ntiyiso ku rhula exikarhi ka the twins na gagash a ku kona hi mhaka ku neka nkandziso ni vulavulaka hi wona a nga wu endla twi ka xiyenge xa mabulo xa facebook u va ya mahlweni a ku kombisa leswaku vafana va ta tshama va ri vafana vanhu va va va hakele mali ku va va ya tiphina ka ntirho lowuya a va hakelanga ku ya va ya vona vafambisi va ri karhi va gwajisana exitejini kumbe tinqambi leti va nga hakela mali ku va lava ku ya va ya vona tona ti ka ha ti nyikiwa timinete timbirhi ntsena leswaku ti nyanyula ntshungu ti humesiwa ku fana na mbyana. Hi tekela enhlokweni leswaku ingaku tinqambi ta vunanga bya Xitsonga a ti swi koti ku va ti nyanyula vanhu kumbe ti nyanyula ntshungu eka ntirho wa tigidi. A matshan'wini ya ku va va nyanyula ntshungu hi ku va va cina va tlhela va endla swikoti leswi swi endlaka leswaku ntshungu wu nandziheriwa. Ntshungu wu nandziheriwa ntsena hi vukona bya vona na ku va vona va kha va endla ingaku va le ku yimbeleleni lahaya va ka ha va fambafamba ntsena. i va a be risimu ra ntikelo ro karhata ri nga duma swinene mara leswi a fikaka a swi endla exitejini a a swi koki rinoko a va a va a va antswisa tinqambi ta vunanga bya Xitsonga kahlekahle hi ku komisa tinqambi ta Xitsonga va fanekele va tolovela leswaku va va na vacini ku endlela leswaku loko va nghena exitejini swi tikomba leswaku va ya ku nyanyuleni ka vanhu ku nga ri ku jikajika na mike exitejini loko munhu a jikajika na mike a ku na xichumu xo nyanyula kwalano hi byini hi ta mufundhisi wo vulavula hi vukhendla bya ka gaza ku vi na nkandziyiso lowu nga sungula ku hangalaka ka swiyenge swa mabulu wa mufundhisi hambi mufundhisi hambi muporofeta loyi a karhi a kombisa leswaku vanhu va ku duma va ka gaza vo lo swi fambela kumbexani va khendlini u tshahe vito ra gagaxi ra kokwani cawuke na ra philani mafiranyamawu um maluleke ku tsongahata lokukulu hi mhaka ku hi la ku vulavula hi timhaka leti khumbaka mufundhisi um na na xikwembu kombela ku nyika mavonelo hi ndlela ya ku xixima swinene mfundhisi ingaku va na va na vu enigma nyana va na vu pastor enigma nyana mfundhisi ingaku va na va na vu mufundhisi enigma nyana kahle kahle loko mina ni langutini swi tikomba nga ku mfundhisi leswi a va swi vulavula a vo ngo byeliwa hi moya kumbexana a ku nga ri leswi vo ngo byeliwa hi xikwembu vo ti vulavulela sweswi humaka emihleketweni ya vona loko ni yi languta kahle nga ku mfundhisi va hlohloteriwe hi mavondzo. Ku vulavula ntiyiso swi endla ku hi za hi fika laha ka ku tivutisa ku swi vula ku ku humelela ka ntiyiso laha misaveni ku hava na? Se swi vula ku ku hava ku humelela ka mampela na? Loko ka ka ku munhu a humelela hi ku va a yo tinyiketela a tirhisa vutlhari na matimba na vuswikoti bya yena na? Loko ma ha vulavula kwalano swi vula leswaku ri ku humelela. eka Sathana hi ku ya hi mufundhisi hi ku ya hi mufundhisi ivi ku hlupheka eka Xikwembu swi ri loko ku ri ku wena i fanele i tirhela Xikwembu i fanele i bawuluka leswaku swiyimo swa le henhla swilo i nga swi lavi loko munhu a humelela u swi kuma ka Sathana ve ri u yo khendla vulavula ntiyiso mufundhisi lava a va a va yi veki rivaleni hambi mufundhisi hambi yini ta ze se hi kanakana ku i mufundhisi nkulukumba lavaya a va vuli xiheri ku va la ku duma va tshika ku la ku duma hi vana va vanhu